Emma Ramazan aýyň içinde maryz adam maryz adam awwalky bellemeli zady musulman takwa dükdürlere geňeşmeli. Az bolsa bolsun geňeşmeli, arassa dükdürlere geňeşmeli. Baran moýuna häzir sen derdin soramaka agzyň aç diýen adam bolmasyn. Her kim bolsun tarap. Bu iman, musulmançylyk düşünýän adamy geňeşiň. Men şü gurslamy, şü atjak kapsullamy ýa ignelemi arazadan soňrama goýanym menende muşkili bamy? Bir musulman dükter bolsa saňa dogrusyny aýdyp berer. Ýa iki wagta bir selällik bilen agzaçarda men fagat atjak gursumy ýa şerbetimi aňrujy bolar ýanyk bolsa şoňa kökläwer diýipde aýtmaly. Oda arassa musulman imanly adam bolsa ýoluny aýdar. Bu bolmaýanmyşda. Ahyryň bir muşkili bar, wagt-wagt suw içip durmaly, wagt-wagt çörek iýip durmaly, ýa her dört-bäş sagatdan, sekiz sagatdan dagy gursyny açyp durmaly. Hulasa bir muşkili bar. Hut Kurany Kerimde bar, her gije tarawada okulýar. Fe iddetum min eýamin ohar. Başga bir gün kaza edan bar. Şo jüri meriz bolup dagy. Pahyr narahat özi arada tutup bilmeýänligine. Onda-da zorbazor tutjak bolmasyn. Hudaý aýtýar, tutmasyn ol adam diýýär. Näme hakykatan pahyr derdiň eteginde-de. Derdi artjak bolsa, ýa heläk boljak bolsa tutmaly däl. Oňam başga bir gün kaza edamaly. We tini we zeýtunyda bir aýat bar. Hemmäňiz bilýän surat. Illellezine amanu we amilus salihati idi felahum ajrun gaýru mamnun. Hut Allaň kelamy. Meriz bolup ýa garry bolup tutup bilmese, hakykat araza tutanyň sogaby bar şol adamlara. We tini we zeýtunna bar.

Ol Rahmanu Rahymyň Gawsy, Ol Akramul Akraminiň Gawsy, Ol Zul Arşil Azymyň Gawsy. Ine meriz adamyň ýaňky forum uzurly bolsa, Kurany Kerimden delil boldy, agzyny açar, agz arada tutanyň sogaby, bir gün kaza edama. Goý, soňunam kaza etip biljek däl. Muň muzmin, dewamlyk derdi bar. Hala jowan bolsun, hala garry bolsun. Fiky Hanefide Jamy-ur Rumuzda aýdýa, Garry adam-a belli, soňunam tutup bilmejek bolsa. Jowan-da bolup, musulman dükderle saňa aýtsa, sen ömür saýa araza tutup bilmeýäň diýsele, ol adam her günden çürim fidýe bermeli. Her günden çürim bir baş fitre mukdar. Bir kilo alty ýüz gerem, iki kiloda bugdaý ýa bugdaýyň gyýmatyny bermeli, her gününden çürim. Meseleleňiz bar bolsa, soňram Ahunjalla bilen tilfunlaşyberiň. Bu mahal meselelere gaýrat ediň, pikir etmäň, aýdylýan gürrüňlere gulak ediň. Ýene bir maryzyň möhüm meselesi. Howaň nahoş, ertir dükdere gitjek, dükder näme diýjegi belli däl. Uly türkmen näme etýär şunda? Arada tutmany git diýýä. Aý, maňa diýýä, igne ursa, ýa kur satmaly diýse diýýä, maňa diýýä, keffara düşer diýýä. Gaty yştyba daşy. Sen aradaňy tut diýdi. Niýetiňde et, mäkäm niýet et. Dükder aç diýse açaryn, açma diýse açmaryn diýme. Ýagşy niýet et, men arada diýdi. Hop, dükder saňa zarur agzyňy aç diýýä, aç, başga gürrüň kaza et. Sen maryz bolup aç otyň ahym. Ýok, işgäl ýok, agşama çeli cydap biljek bolsaň zarur zat däl, agşam agzaçarda gursyň atarsyň diýse-de, agzyň araza agşama gursyň açarsyň. Indi tutman gitýär daşyňa. Eý men keffara düşämasyn, ýerde keffara bolmaly. Sen-ä bir salym adam. Niýetiň edýäň, araza tutjak. Hop, meriz bolýaň, açmaly bolýaň, açýaň-da, Hudaý Kuranda ejaza berýär ahim. Ýene tekrar edeýin, açyk bolsun. Janyň sag, ertir dükdere gitjek. Aý, näme diýjegi belli-dä diýip, açmaýlyň agzymyzy. Arazaňy tut-da git, seläligiňi iý, ýerine ýetir. Ertiri bar, dükderi saňa açmaly diýdi, dükder jan gün ýaşary boljak bolsa men durjak diý. Ýo bolarlyk däl diýse agzyňy aç birje gün kaza et. Ýa meselen saňa birje däne serom ýa birje däne ampul wurjakmyşdyk. Eger serom ampulyny wursa öýüňe gelipde aý agzym açyldy diýip çaý suw içme. Fakat bir gün kaza et. Tekrar edeýin, serom ýa ampul wuruldy diýip kän adam gelip çaý suw içýä öýde. Näme agzym açyldy diýip. Fakat serum ampullan çürim agzym açyldy diýip öýe gelip çaý suw içmesin agzyn açmasyn. Agşama çeli saklansyn soňram bir günde kaza alsyn. Türkmen sähraň bitin ulamalarynyň ulakan ahunjanlarynyň hemmesi şuny aýdýar.